Kalam Alanen oğlu İvan, sofada Esmanıñ sarı yağ, peynir, zeytun, ötmeknen donatqan sofra başında oturıp aş aşa ediler. Ay yarıq edi. Solda, sukünet içinde yuqlağan ağır türbeleri, qalın, qocaman, sakin meşe terekleri arasından durğun, dostane deñiz körüne edi. Yorğun Qızıltaş şimdi teren, tatlı yuqularğa kömülgen, evlerniñ pencerelerinde lampat ışıqları qısılğan, sofalarda ses-seda kesilgen edi. Ayvanlar da ses-soluq çıqarmay ediler. Yalnız Bekirniñ sofasında ara-sıra gece quşları kele, sofanıñ ögünde uça, o yerde oturğanlarnıñ kelmeşek kimseler olğanını sezgenday, birden ürkip, qaranlıqlarda ğayıp olıp kete ediler. İvane Maşay em de tılsımlı gecege baqan, aynurlı gecede körgen şeyleri oña pek acayip kele edi. Çünki yaşı işte yigirmi beşte edi, amma ömüriniñ yaz-qış pek çoq gecelerini kök yüzü astında, açıqta keçirgenine baqmadan, böyle geceni, böyle memleketni birinci kere köre edi. Bu memleket yahşımı yoqsa öz yurtumı, alâ daa bilmey edi. Amma bu musulman topraqları pek acayip edi işte. Başını sağğa çevirse, dağ, dere, töpe, solğa çevirse, dağ, dere, töpe köre edi, qarşıda ise suv, suv, ep suv bar edi. Başqa iç bir şey. İnsanlar da, evler de başqa ediler, ayvanlar da öyle. İvan endemey, paşay. Aşarken, meşe terekleri arasından körüngen aynıñ altın ışıqları astından parıl-parıl yanğan deñizge baqa, deñizni pek yaqından is ete edi. Oturğan sofadan aşağı tükürse, tükürigi deñizge tüşecek dep zan ete edi. İvan közlerini tekrar deñizniñ ap-aydın suvlarına tike, Soñra yavaştan ayaqqa tura, sofanıñ çetine bara, başını artqa ata, yutqunup-yutqunup ağızında birikken bütün tükürikni tamağınen tili arasında toplay, başını ögge ataraq tüküre ve küle edi. Oğlu İvanğa baqaraq arttan kalam ala seslene edi, İvan, kel, boğazını sılat, quru boğazdan tükürik çıqmaz. İvan şap-şap tüküre edi. Bekirniñ evinden bir, bir buçuq kilometr qadar ileride, mezarlıqnıñ qalın meşeleri arasından körüngen deñizniñ nazlı suvları acınıqlıca sükünet ile dersiñ İvanğa baqa ediler. Mezarlıqnıñ qalın meşeleri öz dallarınen deñizge divar olmağanlarına dersiñ ses-soluq çıqarmayıp ağlay ediler. Bu qadar yaqın sayılğan deñiz İvandan elbette çoq uzaq edi ve İvannıñ rahı sasığından boğazından çıqqan tükürükler, Esmanıñ aqşam üstü suvarğan qabaq, ıyar örkenleri, bahlalar, bostan kenarındaki çeçeklerniñ üstüne tüşe edi. İvan epey vaqtqace deñizge tükürip turğan soñ sofağa qayttı. Galamala, İvan, boğazıñnı sılat dedim saña, dedi. Raqı şişesini dudaqlarına köterdi, başını artqa attı, ğult-ğult raqı içti. Soñra bıcağınıñ cebinden quru, tuzlu bir balıq başını çıqarıp, saqalınıñ, mıyıqlarınıñ gür qıları arasına kömdi, qoqladı, öksürdi, soñra bıcağınıñ yeni ile dudaqlarını sürtti, Musulman aşı tatlı, amma raqını insannıñ midesine oturtalmay. İçeceksiñmi? dedi. İvan, Ho-ho! dep cevap berdi. Kalamalar aqış şişesini oğluna uzattı. İvan babasınıñ yanına oturdı. Kalama beyaz kirpiklerini endirip, qırmızı yorğun közlerini qapattı, bir añ teren bir tüşüncege daldı, soñra közlerini açtı, apansızdan qalın yumruğını sofrağa endirdi, Usandım! Yumruğını öyle qattı endirdi, masanıñ üstünde resimli tahta-qaşıqlar taqırdap sıçradılar. İvan başını artqa attı, eki yutum rahı içti, bucağınıñ yenini qoqladı, Ho-ho! dedi. Kalamalak bu keresi yumruğını sofrağa daa quvetnen urdı. Usandım, İvan, usandım. Ya sen? İvan da babasına taqlit eterek masağa öyle de bir quvetnen urdı ki, bir litrli rakı şişesi avağa sıçradı. Ho-ho, men de usandım. Sen de mi? Men de, o-ho! Ya, demek sen de. Sen neden usandıñ? Sen neden usandıñ? Geceniñ serin ruzgârı sofada suluv salqımlarnıñ, çan çeçeklerniñ, güllerniñ tatlı qoqusını sofağa açılğan pencerelerden evniñ odalarına alıp kire edi. Kala Malanen oğlu İvan yan-yanaşa otura edik. İvannıñ sağ qolu babasınıñ boynunda, babasınıñ sol eli İvannıñ boynunda, nevbetnen elden-elge keçken şişeden raqı içerek, Qıçıra-qıçıra yalıñız özleri añlağan şeyler aqqında laf ete, bir şeylerni muzakere ete ediler. Şimdi nevbet İvanda edi. Arifi arifine babasına taqlit ete edi. Şişeni köterdi. Eki, üç, dört, beş, altı yutum içti, bıcağınıñ yenini qoqladı, yumruğını sofrağa öyle bir quvetnen endirdi ki, Ağaç qaşıqlar taqırdaşıp sofradan sofanıñ tahtalarına tüştiler. Başta sen ayt, neden usandın? Menmi? Men, e-e-e, men. Böyle derken Kalam ala elini İvannıñ boynundan aldı, saçını, saqalını avuçları içine kömip, O kür-ökür ağlamağa başladı. Men yol yürmekten usandım, yol yürmekten. Verem meni gebertsin, verem! Bu musulman evinden ketmem men artıq, ketmem! Verem gebertsin meni, İvan, ketmem! Apansızdan ağlamağa nasıl başlağan olsa, öyle de apansızdan sustı ve

Ketken sayın Rahı başlarına urıp başladı, közlerini qan basa, bulançıq selekeyleri biri-birine qarışa. Bekirniñ sofrasında nazlı çeçeklerniñ yanında oturıp, ceennemden çıqqan zebaniyler kibi vahşiy-vahşiy qıçırışa ediler. Birden Kalamala küldi, parmağını köterip, Şş, İvan! dedi. Başını İvannıñ qulağına uzattı. İvan! Bu musulman toprağına yerleşmeyikmi? Olmazmı? E, İvan? O-ho-o! Şimdi topraqlar faqır-fuqarelerniñ eline keçe, öylemi? O-ho-ho! İvan çevirilip deñizge, Ayudaqqa baqtı. Aynıñ kümüş ışıqları astında ağarğan Degirmenköy töpelerine baqtı. Soñra közlerini babasınıñ betine tıqtı, yumruğını sofrağa urıp, Yoq, istemeyim! dedi. Kalamala da yumruğını sofrağa urdı. Ne içün? Topraq ep dere, ep töpe, yollar tar, para yoq, domuz yoq. Domuz olsa bile derelerniñ içinde domuz beslenmez. Domuzsız topraq kimge kerek? Kala mala saqalını sivazladı, bir añ tüşündi, soñra saqalını qaşıdı. Musulmannıñ atını, sığırını, qoylarını, eçkilerini satsaq, on dane domuz satın alırmız. İvan da saqalını sivazladı, bir añ tüşündi, soñra saqalını qaşıdı, On beş dane. Kala mala yumruğını sofrağa quvetinen endirdi, Yigirmi beş dane. Gal mala fırlanıp ayaqqa turdı, rahı şişesini ağızına köterdi, tübünece içti. Boş şişeni sofanıñ ögündeki bostanğa fırlattı, bıcağınıñ yenini qoqladı, sofrağa bir tepme yandırdı. Elli dane! İvan da fırlanıp yerinden turdı. Domuznı köyde besleycekmizmi? Gal mala parmaqlarınen saqalını qaşıdı, deñizge baqtı, Soñra elini köterdi, mezarlıqnıñ bir ucundan obrucuna ketirdi. O yerde, dedi. O yerdeki tereklerni kesermiz, taşlarnı temizlermiz, domuzlarımıznı anda beslermiz. Soñra ekisi birden biri-birileriniñ boynuna sarıldılar, ögür-ögür ağlamağa başladılar. Bu musulman yaramay adam. O-ho, yaramay adam! Pek yaramay adam! O-ho, pek yaramay adam! Amma sen ondan qorqma! O-ho, qorqmam! Elli domuz! O-ho, elli domuz! Bir çağırım uzaqta, mezarlıq tarafından, battalnıñ elberiniñ evi taraftan bir köpek afırması eşitildi. Ses yavaştan başlağan edi. Er alda bu Enverniñ köpegi edi, çünki köpek sesi pek yaqından kele edi. Soñra köyniñ geceniñ adamlarnıñ huzurını bozğan kimseler bulunğanını duyğan kibi, bütün köpekler afırmağa, daa pek afırıp, biri-birlerini uyandırmağa başladılar. Ava sakin ve ruzgârsız edi, kökyüzü açıq, bulutsız oldığı alda avada bilinmegen bir sıqıntı bar edi. Şimdi er evden geceniñ perdesini yırtqan köpek sesleri kele edi. Kömeslerde yuqusarağan tavuqlar köyde neler olayatqanını bilmeyip, şapırdaşıp, qanat qaqalar, siñirli-siñirli atlaşa ediler. Ahırlarda başqa ayvanlar da huysuzlanmağa başlağan ediler. Tembel sığırlar da uyanğan ediler, başlarını boş yalaqlarğa uzatıp, suv qıdıra, suv bulamayıp, acı-acı müñreşe ediler. Adamlar da uyanğan ediler. Ayvanlar yer qıbırdaycağını duydılarmı aceba dep, sofalarğa, bağçalarğa çapışa, qadınlar yaş balaçıqlarını alıp bağlarğa, tuz yerlerge çıqa ediler, deñizge, yaylâğa, dağlarğa baqa ediler, faqat kökyüzü açıq, yüksek ve bulutsız edi. Deñiz de tınç edi. Köylüler kökte, yerde közge çarpacaq bir telüke olmağanını añlağan soñ, ellerine taş, sopa alıp, sert-sert qıçırıp, huysuz köpeklerni sustırmağa başladılar. Bekir de oyanğan edi. Don kölmeknen sofağa çıqtı, deñizge, yaylâ tarafqa baqtı, amma o da ne yerde, ne kökte telükege beñzecek bir şey körmedi. Tañrım kene güzel bir kün berecek, dep tüşündi. Allanıñ bergisine şükürler etti. Kalam Allanıñ yardımı ile yarım tarlasında çatrapı armut tereklerine qadar tütün qıracağına qanaat etti. Köpek sesleri yavaş-yavaş kesildi, ayvanlar sustılar, tavuqlar tınçlandılar, köy tekrar evelki sükünetine daldı. Bekir sofadan endi, ahırğa ketti, yavaştan ahırnıñ qapısını açtı. Qalan Alanen oğlu yan-yanaşa yatqan kirli eşyalarını başlarınıñ astına qoyıp yuqlay ediler. Bekir içinden, Zavallılar ahırda ayvan kibi yatalar, dedi, yavaştan ahırnıñ qapısını qapattı, Yarın bizim Esmanen yahşıca laf eteyim, belki yüregini biraz yımşatırım, onıñ da yüregi padişa yüregi kibidir. Böyle dep tüşünirken, yoldan, incir terekleri artından birisi seslendi, Seniñ evinde ne ola ya, Bekir ağa? Sensiñmi, Enver? Menim. Menim evimde ne olsun, iç bir şey. Ne demek bu, iç bir şey? Bizim köpek seniñ eviñe baqıp öyle bir afurdı ki, men başta bizim kümeske tilki kirdi dep belledim, soñra aqılıma zelzele keldi. İlâyi, bizim evden tilki çıqmaz, Enver! Çıqsa, adam çıqar. Yoq, Bekir ağa, men seni ıncıtmaq istemedim, körgenimni söyleyim. Ne, ne kördiñ, ne olğan? Seniñ sofañda eki adam kördim. Adamsız ev olurmı? Olmaz, amma olar rusça laf ete ediler, em ğaliba qorqmam, qorqmam, dep bağırıştılar. Anı olar? Kimler? Eki zavallı rus şimdi de menim ahırımda yuqlaylar, biçareler. Uzaq yol basqanlar, yarı ölü, yarı tiri kelip, ayağıma yıqıldılar. Biçareler, yatmağa yer ber, dep yalvardılar. Biçare olsalar, ne içün qorqmam, qorqmam dep qıçırışalar, bilmeyim. Amma kimden qorqmaylar? Köyde bizden başqa kim bar ki, qorqmasınlar? Bilmeyim. Biriniñ adı Kalamala, biriniñki İvan. O İvan dünyada iç bir şeyden qorqmay eken. Soramadıñmı? Alladan qorqmaymı? Soradım. Ee, ne dedi? Ho-ho! Ne demek? Qaydan bileyim?